Каһарман якташларыбызның туып үскән авылларына сәяхәт. Батырлар юлы булып автомото йөреше оештырылды. Хушлашу мәрәсиме Бенкаманың мактаулы гражданины Рафаэль Глянцны соңгы юлга озаттылар. Коры үлән һәм чүп яндыру тыела. Түбән Камада 11 майга кадәр янгын куркынычсызлыгы режимы гамәлдә. Укуда да, иҗатта да алдынгылар, студентлар язы фестиваленең җиңүчеләре билгеле. Тарихи вакыйга Түбән Кама районының Майская Горка авылы мәчетенә нигез ташы салынды. Тугызынчы майга санаулы көннәр кала. Быел без Бөек Җиңүнең 81 нче еллыгын каршылыйбыз. Бәйрәм алдыннан Түбән Камада Батырлар юлы буйлап авто-мото йөреше оештырыла. Күркәм гадәткә әверелде. Дистәләгән берәмлек техника колоннасы Бөек Ватан сугышы кырларында һәлак булган якташларыбызның туып-үскән авылларына юл тота. Мотоциклчылар, автомәктәп курсантлары һәм урта махсус уку йортлары студентлары, барлыгы йөздән артык кеше. Бу хакта.

Һәйкәлгә чәчәкләр салалар. Дистәләгән берәмлек техника юлга кузгала, мотоциклдан алып йөк машинасына кадәр. Максатлары, Бөек Ватан сугышында батырлыклары белән аерылып торган якташларыбызның туып-үскән авыллары буйлап сәяхәт кылу. Беренче булып автоколонна Прости авылына тукталачак. Монда Советлар Союзы Герое Никита Кайманов туган. Соңыннан автомотойөрештә катнашучылар Каенлы, Смыловка, Ялантау, Иске Чишмә авылларына юл тотачак. Түбән Кама районыннан сугыш кырларына 8 мең кеше чыгып киткән, шуларның яртысы өйгә кире кайтмаган. Кайгылы хәбәр, Түбән Каманың мактаулы гражданины Рафаэль Глянцны соңгы юлга озаттылар. Хушлашу мәрәсименә йөзләгән кеше җыелды. Беренче төзүченең туганнары, дуслары, хезмәттәшләре һәм шәһәр җитәкчеләре. Рафаэль Григорьевич Түбән Камага 1961 елда күченеп килгән. 26 яшьлек белгеч шәһәр төзелеше өчен оештырылган 46 нчы төзелеш-монтаж идарәсенә баш инженер итеп билгеләнгән. Ә 64 нче елда нефть химиясе комбинаты директоры Николай Лимаев аны торак төзелеш буенча урынбасар вазыйфасына эшкә чакырган. Рафаэль Глянц, легендар шәхес. Аның җитәкчелегендә һәм катнашында торак йортлар, мәктәпләр, балалар бакчалары, хастаханәләр, боз сарае һәм башка бик күп объектлар төзелде. Ул мәңге безнең йөрәкләрдә, дип белдерде Радмир Беляев. Рафаэль Григорьевичка 91 яшь иде.

Шулай ук Түбән Камада унберенче майга кадәр янгын куркынычсызлыгы режимы гамәлдә. Ул вакытта коры үлән һәм чүп яндыру тыела. Тәртип бозучыларны штраф көтә. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Җыр, бию, театр сәнгатендә, шулай ук төрле уен коралларында башкару сәләтләрен күрсәттеләр. Түбән Камада студентлар язы фестиваленең җиңүчеләре билгеле. Быел гала-концертта ун уку йортыннан 150 гә якын студент катнашты. Чара Өч тарихи вакыйганы колачлый. Россиядә Халыклар бердәмлеге, Татарстанда Хәрби һәм хезмәт батырлыгы елы һәм Түбән Каманың 60 еллыгы. Яшьләрнең чыгышларын бергәләп карыйк. Әйтерсең лә чын артистлар Халык иҗаты йорты сәхнәсендә Түбән Каманың төрле уку йортлары студентлары чыгыш ясый. Яшьләр Булачак төзүчеләр, укытучылар, табиблар, бүген алар тамашачыга иҗади сәләтләрен күрсәтәләр. Дәфтәремә яңа тарихымнан искермәс сүз эзләп йөдәдем. Кинәт Сөям дидем. Иске сүздән ут эченә керде йөрәгем. Шушы сүздән төзелеш краннары йөз кубызда гүя уйнады. Түбән Камада студентлар язы фестиваленең гала-концерты узды. Бәйгедә ун уку йортыннан 250 гә якын студент катнаша. Бүген сәхнәдә иң-иңнәр чыгыш ясый.

Студентларны Түбән Кама мэры котлый. Радмир Беляев билгеләп үткәнчә, яшьләр өчен шәһәрдә эшләргә һәм иҗат итәргә мөмкинлекләр бар. У нас прекрасная малая родина. Безнең Ватаныбыз да, шәһәребез дә матур, барыбыз да бер гаилә. Бездә иң сәләтле яшьләр. Бу алкышлар сезгә, ди чыгышында Түбән Кама муниципаль районы башлыгы, Түбән Кама мэры Радмир Беляев. Гран-прины Евгений Королев исемендәге политехника көллияте студентлары яулый, беренче урында, педагогика көллияте, икенче, Николай Лимаев исемендәге нефть химиясе һәм нефтьшкәртү көллияте, өченче урында, транспорт инфраструктурасы көллияте белән Тимирязев исемендәге Казан инновацион университетының Түбән Кама филиалы. Түбән Кама районының Майская Горка авылында күптән көтелгән вакыйга. Яңа мәчетнең беренче нигез ташы салынды. Тантанада Түбән Кама районы имам-мөхтәсибе Салих хәзрәт Ибраһимов та катнашты. Күркәм гадәт буенча, авыл халкы әлеге вакыйга шатлыгын уртаклашу һәм дога кылу өчен җыелды. Майская Горка авылы имамы Нәфис хәзрәт Каюмов белдерүенчә, документларны әзерләгәндә төзелешне оештыру белән шөгыльләнәчәк инициатив төркем формалашкан. Мәчетне иганәчеләр акчасына төзергә ниятлиләр. Әгәр сезгә яңалык ошаса яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке унбердә һәм иртәнге сәгать алтыда кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт! Хәерле кичләр сезгә!